एकटा तऽ ई भेल मड़ुआ रोटी ई भेल चाउरक रोटी मकइके रोटी आओर ई कोन चीजके रोटी छै एकर जानकारी नहि अछि एम्हर जे छै से तीसी आलूके चटनी मिरचाइ ईसभ साग पापड़ फुलौरी फुलौरी आलू परवलके सब्जी एम्हर देखियौ ई ई भऽ गेल अरिकञ्चनके साग ई भऽ गेल बड़ी झड़ी ई भऽ गेल दालि ई भऽ गेल मखानक खीर एम्हर कनि देखबियौ आओर ई भऽ गेल देख सकै छियै मखानक खीर कतेक बढ़िआँ छै आओर ई भऽ गेल जे छै से दूध बगिया देख सकै छियै दूध बगिया आओर ई दही भऽ गेल लड्डू भऽ गेल लड्डू कनि पुरान लागि रहल अछि आओर एम्हर चावल देख सकै छियै

एम्हर मीना बाजार टाइपके देख सकै छियै रङ्ग बिरङ्गक एतऽ सामान खरीद सकै छी आओर ई सब देखनैयो होबै अहाँ सब पहिले पिछला वीडियोमे आओर चीज सब देखबै छी आओर एम्हर देखियौ एम्हर छै देखैवला दृश्य सब हँ एम्हर फोटोग्राफी भऽ रहल छै रङ्ग बिरङ्गक फोटोग्राफी सब भनसा घरक जे छै से किछु नीक नीक चीज देखबै छी अपने सबके हर ज्यादातर एहिठाम नया नया शादी शुदा जोड़ी देखै लए भेटत प्रेमी प्रेमिका सेहो भेटत तब कहियो- ओ एम्हरो मिथिलाके किछु खास चीज सब अपने सब खरीद सकै छी हम बच्चा सबके लेल खेलौनो खरीद सकै छी एतऽ देखियौ बच्चा सबके लेल घुमैके लेल

देख सकै छियै भीड़ कतेक ज्यादा छै पूरा भीड़ खचा खच नजर आबि रहल एम्हर देखियौ बच्चा सबके घूमयके लेल खेलयके लेल बढ़िआँ बढ़िआँ व्यवस्था छै गानो बाजि रहल छै झूला देखियौ कतेक सुन्दर छै लागल एखन बच्चा सब ओहिपर झूलि रहल छै वीडियो में हम लोग इम्हरो देखियौ झूला सब लागल छै घुरि सकै छी मिथिला हाट पर ई सब चीज अपन झंझारपुर में ई सब चीज देखऽ लए भेट रहल अछि उपयोग करै लए भेट रहल अछि देख सकै छियै कतेक सुन्दर लागि रहल छै ई दृश्य सब और देखियो बच्चा सब के देखियो पूरा एंजॉय ल रहल छै बच्चा सब इमर देखियो यह छै भंसा घर जे अपना सब एठाम अखनो बहुत जगह छै आ पहिले के समय में तो होते टा छले आब जे छै से भंसा घर के जगह किचन ल लेलके अंग्रेजी आबि गेलै कि एखनो हिन्दी मीडियम मिठम देखियौ क्राउड कतेक ज्यादा छै भीड़ कतेक ज्यादा छै आङ्गनमे तुलसी चौड़ा से देखियौ आओर किछु आओर चीजसभ देखबै छी एम्हर देखियौ उखड़ समाट जाता ई भेल ढेकी धान कुटैके लेल कतेक सुन्दर जे छै से ई सब चीज राखल छै देख सकैत छी एकटा भाय भेट गेला इहो कहलथि जे अपन वीडियोमे जे छै से कनेक लऽ लिअ हमरा सबके

भोजन साजनके जे छै से किछु देखबै छी इम्हर देख सकै छियै भोजन भऽ रहल छै हिनका सबके आओर अपनो सब आउ तऽ रामन जी इम्हर देख सकै छी सब भोजन कऽ रहल छथि हमहूँ सब भोजन करैके तैयारीमे लागि जाइ छी आब देखियौ ई दूटा खाना छै सतंजा रोटी मरुआ रोटी चाउरक रोटी मकई रोटी संग अरिकंचनके तरकारी बिरिया आलू समैया साग तीसी नून मिरचाइ फोरन चावल दालि कढ़ी बड़ी दही तरुआ पापड़ पकैल आलूके चोखा तरल हरियर मरचाइ ई दुपहरियाके खाना छियै भनसा घरक महो महो थाली फुलही थारीमे ई छै भनसा घरक सचार फुलही थारीमे

देख सकै छियै मैडम आब महो महो थाली लऽ कऽ आबि रहल छथि थाली आबि गेलै हन एम्हर देख छियै कतेक सुन्दर सुन्दर थाली छै एकटा तऽ ई भेल मड़ुआ रोटी ई भेल चाउरक रोटी मकइके रोटी आओर ई कोन चीजके रोटी छियै एकर जानकारी नहि अछि

एहन तरहक खाना खाइत हेतै हमसब शौक सऽ खाइ छी रोज सऽ नहि हमरा सबहक बस क बात यऽ सब्जी देख सकै छियै आओर चलू आओर देखबै छी देखियौ ई छै आलू परवल के सब्जी एमहर देखियौ ई भऽ गेल अरिकंचन के साग ई भऽ गेल बड़ी झड़ी ई भऽ गेल दालि ई भऽ गेल मखानक खीर एम्हर कनि देखबियौ आओर ई भऽ गेल देख सकै छियै मखानक खीर कतेक बढ़िआँ छै दूध बगिया आओर ई भऽ गेल जे छै से दूध बगिया देख सकै छियै दूध बगिया आओर ई दही भऽ गेल लड्डू भऽ गेल लड्डू कनि पुरान लागि रहल अछि आओर एम्हर चावल देख सकै छियै अ, मड़ुआ रोटी चावलके रोटी मकइके रोटी आओर ई किदन कहाँके रोटी साग सुखलका मिरचाइ के फ्राई कचका मिरचाइ अल्लू के पका के चटनी तीसी अचार एम्हर पापड़ तरुआ फुलौरी आ पानि देख सकै छियै इएह छियै मिथिला के महो महो थाली सब पाहुन सबके देल जाइ छै हमरा सबके मिथिला मे खाय के लेल खेला के बाद जे छै से पाहुन सबके बुझियौ तऽ या तऽ नहि पचल तऽ पेट खराब भेल आ पाचल तऽ साला सब दाबि कऽ रहि गेल ससुरारिये मे सेहन विचार रहै छै आ हमरा सब मैथिली छी तऽ मिथिलामे पाहुनके गारि दए देल जाइ छै ताहि दुआरे कनी मनी गारि हमहूँ सब दऽ देलहुँ हन बुरा नहि मानब केओ ई सब मिथिला हाटक जे छै से देखा रहल छी आओर हमसब चलू आब खाबे खाइ छी इम्हर देख सकै छियै रोटी बनि रहल छै कतेक सुंदर से चूल्हा पर माटिक चूल्हा पर लकड़ी के आँच पर एम्हर जे छै से बैस कऽ बेलल जा रहल छै रोटी सब बनावल जा रहल छै से तऽ बनि कऽ किछु देरके बाद जे छै से तैयार भऽ जेतै खाना खेला बाद एतय आबि कऽ बिल जमा कर दी कते भेलै पाँच सए उनतीस बेसी काम तऽ कमे तऽ भेलै हँ दू आदमीके हिसाब छै हम पैसा अपन जमा कऽ देत हला बाद

उम्हर देखियौ चका चक हम तो रोज खाइ छी उम्हर बोटिंग करे के लेल बोटिंग करै छी रंगा रंग जे छै से नाव सब देख सकै छी बोट सब और घूम रहल छै पानि में आ, नहि भऽ रहल छै जमहर देखबै तमहर जे छै से आदमी सब हरेक जगह से आबि रहल छै जहनो शाम साँझ भेल जाइ छै मौसम ठंडा भेल जाइ छै आदमी के तऽ जे छै से भीड़ बहुत ज्यादा भऽ जा रहल छै एतेक बड़का जे छै से एकर ग्राउंड से देख सकै छियै आ सौंसे अहाँके जे छै से आदमी नजर आबि रहल छै कतौ एहन नहि नजर आबि रहल छै जतऽ आदमी नहि हो आशा करै छी कि अपने सबके वीडियो जे छै से बढ़िआँ लागल हैत ई छल झंझारपुरके अररियाके मिथिला हाट जे अपना मिथिलामे एखन खूब फेमस छै खूब ट्रेंडिंगमे चलि रहल छै खूब वायरल छै वएह जगह जे छै से हमसब आइ देखलहुॅं अपने सबके किछु सुन्दर सन चीज एहिमे खास चीज छल मिथिलाके महो महो थाली ई चीज देखलहुॅं ओतऽ भीड़ बहुत जादा छै